Qissaa dadhabaa tokko qissaa dadhabaa tokkoo ture duuba. Akkas hunda jaballee fi ammoo nama ajaa'ibsiisa duuba. Halkan Israa fi Mi'iraajaa san dullattii takka argee jedhan Nabiin sallallahu alaihi wasallam. Dullattii ilkaan irraa dhumee nyaarri kun ijarra gad jigee qaamni wali shubamee suntuuree qaamni hundi Dullattii akkaa garan qabta fixatte jechuun dullattii tana arge duuba. Dullattiin tun immoo wanni ilmi namaa ittiin bareeffatu faayni ilmi namaa ittiin bareeffatu qeensarraa ilaa rifeensaa Dahaba uffattee teessi dullatti hin du'u. Ee dubbiin dubbii baasaati. Ati akkuma ajaa'iba qabadhu malee hadiisa illee hin jiin tana duuba. Maali yaa jarana tun jennaan tuni bar duniyaadha jaaniin duuba. Ni dulloomte. Egaa abbaa keenya Aadam san dachii duniyaan eegalamte dulloomte. Amma atii dardaraa kun dullattii tana jala yoo fiiyde ala kanatti amma dullattii takka kota haasifte maal siin jaa namni. Egaa mucaa bareedaan kun amma ala dulloota akka amma an ji'u kana ta'e ala kanatti sii haasoysiisu yoo si argan maal siin jaa namni. Ni haasoysiifta? Amma taa ati ari'uu jirtu tun tanumaa bar. Dullattii qaata fixatte tun. Duniyaa waan naa fi ati arra eegalle sitti hin fakkaatiin tun. Dulloomtee fixatte tu. Haa ta'u dulloomtus waan dhiisan jechumaaf namni fiiga malee duniyaan dullattii ta'uu beeki. Duniyaa tana reebaa jirra. Namtichi masgiida keessa

Deeynii namaa mogootaan na injifate. Kanaatu masgiida keessa kan na teeysiseen. Dachiin naan gara galtee dubbiin na harkaa facaatee akkanan masgiida keessa taa'utti jiraa je'een namtichi kun duuba nabiin aleeyhi salaatu wassalaam. Hoggaa kana nabi aleeyhi salaatu wassalaam hoggaa inni haajaa tana himate aboo Dhaga'i dawaan si himaa jeete. Hoggaa bariisifatte ganama, hoggaa dhiisifatte galgala du'aa'ii tana hin dhiisin je'e Nabiin sallallahu aleyh wasallam. Du'aa'iin sun tam jechuun ni mala namni yoo yuuroo kafalta malee isinitti hin himu duuba. Ammoo namni amma dafee qabatee booda

Hammi wal hazan yaada nama hagoogu, sheenaa namarraa hin baane, san irraahin sin maganfadha Rabbi je'e. Luynummaa, luyna nama luyna ta'u irraahin sin maganfadha Rabbi, luyna na godhi, jayna ta'i na godhi yaa Rabbi. Doyna je'aniini bakiila, doyna irraa, doynumma irraahin sin maganfadha. Dhiirti na injifattee, injifatamaa ta'ee nama jalatti bitamuu. Ee shuf laal haalli kun hundi haala xiqqeenyati beek duniya irratti yoo doyna taate wanni akkasi hamaa hin jiru yoo luyna taate illee wanni akkasi hamaa hin jiru yoo injifatamaa taate nama dhiitamu guzee hunda wanni san irra hamaa hin jiru beek du'aayii tana galgalas ji'i ganamas ji'i ji'een nabiin alayhi salaatu wassalaam Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hadan

je'e, Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa rakk yaada yeroo san jiru san narraa baasee deeyni sanii san irraa kafale je'e. Du'aayiin hin shaaramne ar'as ni jirti. Yoo namni du'aayii qara'u sun wal dhabe malee duba naafi'atii fi namtichi sun tokkoomi dhugaadhaa duba. Iimaanni keenyalleen tokkoomi murannoon nuti qabnulleen tokkoomi yoo sanuma taate malee du'aayiin sun ar'allee ni jirti. Rakkoo yoo si jiraate yaanni si yoo jiraate

itti araaramuudha tun. Akka Rabbiin siif dallagu godhuudhaami. Akka Rabbi sirraa jaalatu godhuudha. Dawaan ni jira duuba. Hulaa cufamte namni harka fiitiin ufitti hin jabeessu. Namni tokko yoo ulee fudhate waa dhawuudhaaf ulee fudhatee waa dhawuu yoo ka'e Nama jalaa achi utaalee baha moo ka jala seenee baya ulee ogga ulee waa dhawaan? Yoo yoggaa ati ulee akkana ol fuute miila jala si seene dhawuu ni dandeessaa? Atuu atiin kunuu yoo achi utaale sii tolee beek. Ee akkas uf hin godhin hadaraa dun. Rabbi jalaa achi utaaltee akka uleen akka gaarii si dhooytu. Akkas hin godhin hadaraa. Rabbii jalaa achi hin utaaliin. Qarreetti hin bahin uleetu akka malee si dhawaa. Ulee hamtuu tanaa si dhawaa. Yoo haalli tokko tokko kanama mufachiisu rabbi jala dheessi. Fafirruu ilallah gama rabbii keessanii dheessaa jaa. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa lubbuu ufii odogguma duraatuu waan akkanarra leenjisaa dhufee namni rakkoo dhu jirtuuf qophaawaa dhufee jiruun duniyaadhaa jiruu firaashaan afamteemi akkanuma okaraame jiruun duniyaa jiruu bu'ii fi cehii qabdu taabba qabdi bu'ii qabdi qoree qabdi firaashaami karaan duniyaa ka afame ambiyoonni rabbii guutuun karaa kanarratti Abbaan keenya Aadam Jannata irraa ba'e. Nabi Nuuh as irratti cinqame. Nabi Muusaa as irratti cinqame. Nabi Muhammad biyya irraa ari'ame. Ibraahim ibidda darbame. Ayyuub amata meeqa dhukkubaan mokkorame. Karaan duniyaa jiruu duniyaa tun kanuma. Rakkoo qaba bu'ii cehii qaba. Osoo hogguma duraa haala kanarra qophaawaa dhufne wanni xiqqoon nu mudatte silaa humaa nun gootu turee duuba. Waan dabreef boo'uun waan dabreef gadduun um waan dabreef cinqamuun ta fuula dura jirtu ta fuula dura jirtu ta duruu si biran gayiniif cinqamuun jiruu duniyaan misoomsituu jee kun waan dabre sin deebiftu jirullee siin dalaydu wanni isin sii gootulleen hin jiruu yaa qaama si laaffisuu dadhabaa si godhuu waan amma si mudate kana akka nama hin ba'anne waan sit dhufe akka hin ba'anne si gooti waan dabreef hin booyin Ta fuula dura dhuftulleef hin cinqamin. Ta harkaa qabdu dalagitu. Guyyaan kee guyyuma har'a harkaa qabdu kana ta'u. Zamanni tokko zamana dabre jedhan. Tokko immoo ka keessa jiran. Tokko ka ganaa dhufutu. Zamanni dabre

Waan iftaan harka hogga iftaan si dhufe waan iftaanii dalagi hin golommachiisin. Hoggaa ati guyyaa kee kana tolchite guyyaa dhufu rabbiin sii tolcha duuba. Amma sii galee laalam. Dabre guyyaan dabre. Laal wal ghaybu mu'ammalu tammoo fuuldura kan keetii wama abdiin kajeelamu takkaa waan harka rabbii jiru. Saa'aa si harka jirtu jabeeffadhu jedhaniin duuba. Jirutti harkan kenninaa hin dadhabinaa maa asaabaka min musiibatin illaa bi'idhnillaah waman yu'min billaahi yahdi qalbah wanni si tuqe jiruu tana keessatti ajaja rabbiitii ala wanni nama tuqu hin jirutu agartee jirta miilaan irra deemte qaraa tee beeki ni'imaa rabbii nama wallaale akka hin taane rabni rabbii isatti amanee Rabbiin qalbii isaa sabachiisaa jedhaniin. Namni rakkoon yoo dhufte hin yaadda'u jechuudhaami. Yaadni duniyaarra nama yaachisu hin jiru jechuudhaami. Yaadatti harka hin kennin. Hin kufin. Laa tahzan kaasa jiru tokko dhageesse. Kaasita laa tahzan jiru tokko dhageesse. Mee yaadadhu yeroo hunda dhaggeeffadhu mee. Dhaggeeffadhu. Faayidaa siin dhabutu. Nama hedduutu Kaaseta laataa zanjuu tokko irraa hin fayyadadhe naan je'e kaaseta san barbaadi mee dhaggeeffadhu ati tun. Waan beeyne laata hasanuma ja'a. Ati immoo ergaan isa keessaa jabduudha ati isuma san barbaadi. Hin hiraariin kajuu dhageessata ka? Barbaadi. Wama hiraaraniitu hin jirre baabaa kiyya. Jiruun Haala irra jiran. Rakkoo si mudatte irra dhaabbattee sagantaa milkii kaa'uu dandeessa. Ifaan ifaan ifu kun dukkana fedhe keessa darbitu numa ifa inni. Raaree fagoo darbitus numa ifaa beeki. Ibiddi ibiddi shaamatti yoo shidan gizee hunda ja'aatiin ture. Hogga shaamaa shidanii akkana ol qaban garan bobaya ibiddi. Ol bobaya. Yoo shaamaa akkana godhan yoo. Hoggas ooluma booya. Harkuma si gubee darbita malee ibiddi gadi hin deebi'u du. Ati harka kennitee fuula gadi hin deebiin. Haalli harkaa si qabu sin oggalchiisin. Ol ol yaadni kee dheeraa ta'uu qaba. Yoo dachii tanarraa dachiin sin rakkate hawaa kana keessa barari ol ka'i yaada keetiin duuba. Garuu garaabe beeki lafa tanarra deemuu dadhabde ni gufattallee beeki. Haalli si harkaa golombate. Irraa ol ka'ii hawaa kana keessa hawaa hamilee jedhaniini, ka abdiidhaa jedhaniini. Nuti abdii waa hedduu eegaa jirraa'u isin miskiina. Isin immoo keezumatti na duraan fashalinaa ijoollee teenya. Mee wanni Rabbi irraa kadhannu ijoollee isin kana keessaa qaraatee Waan silaa namni duniyarraa qara'u qaraatu rabbi isin keessaa nuu haa baasu duuba. Nuti kana yaadaa jirra ati immoo keezii tanatti na duraan fashalin duuba. Eega deemuun hin oolin, eega manaa bahuun hin oolin, waanuma lubbuu qabduun galuu gaari, horiin homaatiimi, maallaqni homaati, mallaqa itti fiddu hin jiru baraan abdillee sin kutachiisu amma wayiin si hima duuba. Amma maallaqni ati amma aqlii teetitti biyya Jarman tana maallaqa asirraa baasee biyya teenya galee abbaa qabeenyaa taha jettu. Ee miskiina wallaahi. Ani abdillee sin kutachiisu. An abdii nama kutachiisuuf hin deemu. An hamilee nama godhuu fedha. Yaa obboleessa kiyya waa hagas hundaami. dhummu nuti hinaaffaa hin qabnu duuba ani hinaaffaa hin qabu san rabbi si haa laaffisu rabbi si haa godhu duuba haa ta'u namni horiin si dura gale namni galee ooyiruu qote kaasirraa galee hoteela jaare kaasirraa galee abbaa qabeenyaa ta'e biyya alarraa diyaasbooraa moo maal jedhanii maqaan numa jiraa beek ammoo namni beekumsa fidee gale takkeedha waan qaalii san fidii galee ati duuba Ni callimtanii gaa. Ee rabbi kuulirraa si haa baasu. Nama kuulii jecha sagantaa kaayatee hawwee warra biyya takkaa ta'uu deemu kuuluma dalaguu jecha. Bismillaahi rabbi warra san sin godhin. Ree biyya barnoonnis ni jira. Maallaqa qofan dalagee baasni barnootaniin irraa gala ji'i duwwa. Kana niyyaan ta'u. Nuti ni feena immoo nama akkanaa ta'u. Amata kudhan booda Isin kana keessaa Rabbiin subhaanallaah nama biyyi teenya san bulchu baasuu kajeellame. Akkana guddisi. Akkana dheeressi hamilee eegan oolin eega dhufuun hin oolin. Waan xixiqqoo bira ni hunde deemi xixiqqoon ufumaaf dhuftiitu. Waan xixiqqoon ufumaaf dhufti waa itti yaadanii beeka. Ufumaafuu dhufti jiru hayaata hin haftu ni beeka. Nyaatuun, dhuguun, uffatuun, warra fuudhuun, ilmaan horuun, Garuu beeki naftu tana dhabda jechuudhaami bar hogga guddoo yaadan tana dhaban jechuumi bar dubbiin guddoo yaadi jechuudha. Itti haajaa qabna nuti barnoota keessanitti isin haajamna hamilee akkasii godhadhu akkasii yoo deemne irra bareeda namni muslimaa tokko wanni jiruu duniyaa tana keessatti isa tuqu wanni jiruu duniyaa keessatti isa mudatu Nama muslimaa tokko bilaashii mii beeka. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa yoo waa waan takkaaf si qopheessuu deema tu qormaata seenan malee hay keezummaan tunuu wanni xiqqoon tunuu ta amma abbaa biyyummaatti kajeelan guyyaa meeqa gaafii fi deebisa interview moo maal jedhanii Yaba guyyaa meeqa intervii seenta ati? Wayii guyyaa lakkoofsa qabu baay lammii baay lammummaa amata afur rabbi sitti hin lakkaawin duuba. Rabbi muddaa sitti hin dheeressin duuba. Matan afaanumaa hin haasa'e malee isin har'a isiniin amma as jirtan kun ganaa keeziin lakkooytu abshiir inshaallah. Waa interviif yaada rabbii yaaduu malee intervii yaaduu rabbi lafa sirraa haa kaa'u. Fatanaa qabrii keetti yoo na gaafatan maaliin deebisaa yaaduu malee Interviif maalin deebisaa rabbi lafa sirraa haa kaa'u. Odoo ati qabritti yoon hin gaafatame maalin deebisaa yaadde rabbiin qaati intervii laaffise doo. Hin dogoggorin na duraa hadaraa. Hin dogoggorin ufii ufii ja ufii daddabanii rabbin sakkabanii jaan doo. Ufii daddabanii ufii qaceelanii rabbi kajeelanii jaan doo. Amriin akka harka rabbi jirtu ni irraanfadhe unaafete kanuu muslimaa doo. Harkuma namticha intervii nu godhuu san doo. kuma lamaa fi torba Ameerikaa waamicha naa godhanii viizaa waraqaa waamichaa naa erganii ambaasii Ameerikaa dhaqe haa biyya teenya jiru. Taraa takka na ari'anii intarvii saniin kufeen saan beeku ani. Aligaa wayi haffazanii deemanillee waan beeku taraa duraa na dhoorkate Taraa lamaanii ammas ittuma deebi'i jedhan ijoolleen ittin deebi'e. Namtichi akkan torbaan dabarse amma dura viizaa gaafattee naan jedhe guyyaa kudha shan dura gaafadheen ture jedhe. Akkanuma waan dhadha'u san dhaabee nama afaan naa hiiku tokkoon nu jidduu jira. Amma ati dhugumaan Ameerikaa yoo dhayxe ni deebitaa naan jee duuba. Dhugumaan amma atiin kun Ameerikaa yoo dhayxe ni deebitaa siin je'ee jee duuba. Ani Ameerkumaa'uu dhaquun fedhuu jiiniin jee. Namticha namticha afaan hiiku kun dubbiin dhibdee akkan na laale duuba. It- Itti himiin jeen hin fedhuu jiin jee. Hin fedhu je'ee jeeni. Namtichi seeqeetuma Yoo fedhuu baate duba maa nu gaafatta jeeto. Ani namootuma keenya ka achi jiru saniin na cinqe malee ani nilleen niyyannellee hin fedhulleen jeeto. Boru asrii koo fudhadhu naan jenne. Takkaa viizan boru asriin namaa kenna duniumarra hin jiru beeka. Hin sodaatin intervii Rabbi sodaadhu. Gaafii intarviin sodaatiin gaafii qabrii sodaadhu. Gaafii intarviin sodaatiin gaafii guyyaa qiyaamaa sodaadhu. Wallaahi rabbi tara siif laaffisa. Yoo sodaa rabbii dhiifte umrii yaadni kee intarvuma ta'a. Akkamittiin keellaa qiyaamaa dabraa akkamittiin siraat dabraa keellaa qabrii akkamittiin dabraa san yaadimee guyyaa tokko meetu naa si dhibdu naatu sobee gaafa santu. Hogguma rabbi dhiifnee Akka nama ufii dalagatuu nuuf fakkaate. Akka nama waan keenya ufii oofatuu nuuf fakkaatee amriin hundi nutti jabaatte. Man ja'ala hammahu hamman waahidan hamma diinihi namni waan isa yaachisu waan gahee hunda isiif dhimmu ta isiif yaaddawu aakhiraa godhe rabbi subhaanallah kafaahu llaahu hamma kulli shay Waan isa yaachisu hunda Rabbii isaa gaha jedhe Nabiin Sallallaahu aleyhi wa sallam. Namni immoo yaada isaa duniyaa godhe, wanni isa yaachisu kufee ka'uus, rafuus, dammaquus, yaadni inni yaadu duniyaa tahe, Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaada itti guddisaa jedhe. Yaada isa guddisa, Laga halaakaa, laga khasaaraa, bakka fedhetti illee yoo khasaare Rabbiin isaaf hin dhimmu jedhe Nabiin Sallallaahu aleyhi wasallam. Akkas taanee bar hin dogoggorin. Nama jabaa Rabbii sal Wanni Rabbiin sii qoode hin dhabdu. Bakka Rabbi dhaabbadhu siin jee abadan numa dhaabbatta. Waan Rabbiin godhi siin jee ni goota. Ani amma biyya Jarmani yoggaan dhufu ati sin ajaa'ibsiisu? Si ajaa'ibsa moo Maali maali maal beekumsaani moo aqliidha moo maali? Allah dalagaa rabbiiti duuba. Beekumsa akka hin taane ulamaa'ii tuula ani irraa qaree jira duuba. Waanuma rabbiin qoode jechuma.

Hin dogoggorin si ergetu. Hallettuu Rabbiin si beeka. Humna teetillee ni beeka. Hamma ati geessullee ni beeka. Atiin amma afaan kanaa'uu hin beekne. Ummata kana da'awaa itti gootee gama Islaamummaa fidda je'ee waa sin eegu Rabbiin. Sirraan eeguu beeki tana. Ufumaafuu akkam tahaa immoo si eegatu. Hin dogoggorin. Maaliif hanga biyya isaa dhufte namni meeqa islaamessite jee abadan sin gaafatu ani tana naa si himatu. Maaliif si beeka waan ati taate. Tokko afaanuun beektu, biyyan beektu, kitaabumatti amanta sanillee hedduu beekuu dhabuun ni malatu. Isa wanni ati nama kennitu xiqqoo ta'uun ni mala duuba. Akkana moo kanaa miti? Ammoo hujii tee, Islaamummaa tee ta ati ufii qabattee deemtu, hujiidhaan qaraasisuu, afaanilleen yoo dadhabde, hujiin dalaydee garsiisuu, dubartiin sattarattee garsiisuu, ati salaattee, soomantee garsiisuu, adabaa fi naamusa eeggattee garsiisuu, ta isaan qaban harkaa balleeysuudhaami tee garsiisuu yoo dandeeyse, Rabbiin sani beekhe ha si gaafatu. Nama. Ifaa diimaa keessa dabruun arge odoo faraqaan isaa hin kennamiin nauma adii san arge maaliif namni jarri jammaanni maaliif seera caccabsa jennaan kana bar baqataa barsiisee naan jee tokko ture. Bar dubbii ajaa'ibaa bar. Namni useetuma ifaa odoo ifaan ifuu keessa deeman odoo milikkan hin maali jarri maal ta'e boo ani nama adii kanaa waa takkaa dhagarra gandi deddeebu gandi maal ta'e jennaan kun gandi bar qubsuma tana baqataa qubataa baqataa barsiisee naan jee. Akkas hin ta'in hadaraa. Haala bareedaa namni qabu'uu nama harkaa hin buusin. Kijiba, shawwada, soba, laffaa karaa deemtee barattee jirta irraa qulqullaa'i amma dura. Tawbadhu amma. Umrii keezii kijibaa katabde tawbadhu irraa. Dhaabi ga'ee ilaa deemsan sananni kun deema murii kana ga'ee duuba. Muramuu qaba sobni ilaa yoom si wajji deema. Ilaa yoom sobni oolee nu wajji bula? Haa muramu! Muraa! Darsii fuulduraa keessa ilaala yoo rabbi fedhe ta ta itti aantu ta isheen reefu jiru san rabbi warra san nu haa godhu duuba. Isan nama waan namni qabuu nama harkaa buusu osoo hin taane nama waan qa- namni hin qabne namaa ida'uu Tammoo bareedduu namarraa fudhatu duniyaan nyaata biffee taateen siin jee amma duran ja'aa ture. Nyaata asirratti hoggaa tuulan waan asirra jiru kana hunda ni fudhattaa tokko dhufte. Akkamii fudhattamee waan sii ta'u keessaa fudhatta du. Akkanuma kunaame nyaata sii ta'u nyaata kana keessaa filatta du. Aalamni kun amma akkas ta'e du. Ganallee haamniti hin dhaabbattu. Ganaa namni yoo duniyaan hafte amma amma duuballee hafte. Ganallee dhaquuf ta'a namni dhaquuf ta'a keenya kun ilmoo teetillee hin dhaquuf teessi. Ammoo maali namummaa jechuun waan sii tahuu keessaa filatta. Waan sii hin taane xarabeezuma san irra dhiifta duuba. Akkanuma kanaami. Maa akkanatti hin filanne nuti hoo? Ma- maaliif tanan filanne hoo jiruu keessa waan diin keenya wajji wal hin tuyne waan amantii teenya wajji wal hin faalleessine waan guddina duniyaa ta'e hunda fudhadhu waan kabajaa ta'e wajji wal faalleessu waan diin kee wal faalleessu waan rabbiin si dallan ufittiin tukin xarabeesuma irra dhiisi duuba abbaa qabdi duuba duniyaan keessa jiru duniyaa akkasiiti abbaa filachuu danda'a qad alima kullu unaasin mashrabahum namuu bakka irraa dhugu ni beekatu kanoo kanaa be magaalaa yoggaa seen namuu waan bitatu qaba wanni hundi ni jirti beeke dukkaana keessa ni jirti moo jirti sunis numa jirti bar akkanuma kanaa be laakiin ati irraa gortee waan si tahu teetasi wajji deemtu fudhatta duuba kanoo kanaa be jammaanni yoggaa dhufe immoo waan achirra jiruu ni fita yoo fedhe duuba akkanuma kanaa be odoo guuruu Akkasi filadhu baabaa kiyya duba. Filadhu filachuu danda'i duba. Filachuu yoo hin dandeenye waan asirra jiru hunda yoo fuute ombolaansii si barbaachisa haakima si geessuuf duba. Haa filachaa deemnu duniyaan isiin akkana. Waan kana kee dabru wanni rabbiin nuun tuqu tun akka nama muslimaa tokkotti waan dilii sirraa buusurraa hin beekitu. Kasaaraadhaami. Yaaduun ni mala ati guyyaa tokko. Hiraar si qabatuun ni mala. Cinqamuun ni mala. Cinqiin sun akka nama muslimaatti dalaga bilaashii mii. Faayidaa dha qabdi, dilii sirraa buuftu jira. Nabi Muhammad akki jiru sallallahu aleyhi wa sallam, Maa yusiibul muslima min nasabin walaa wasabin. Rakkoon takka ta nama muslimaa tuyxu. Dhukkubni tokko ka nama muslimaa tuqa. Wanni isa cinqu takka ka isa tuyxu. Wanni isa yaachisu takka isa tuyxu. Qoree nama dirtullee yoo isa dirte dilii isaa Rabbiin isarraa buusu malee hin taane jedhe Nabiin sallallaahu aleyhi wasallam. Yaanni ati guyyaa tokko jilba si dhaabse halkan hogga rafan ka nama keessa hogga teessu mataa si cabsisiise yoo Rabbi wajji jiraatte bilaashii miti Rabbi biratti dilii sirraa buusa du. Qalbii tantee ta yaadde san Rabbi bilaashitti sin dhiisu du. Kanaan abdii kanaan deemna duuba. Namni duniyaa keessa jiru bal'oo yookaa rakkoo haala lama jidduu keessa jira ilmi namaa tuuba. Haala lama jirraa bee ka geggeessinu jaalannuus jibbinuus tuuba. Waan duniyaa gubbaa jirtuun haala lama jidduu jirta. Haala gammachuu haala gaddaa. Yeroo gaddaa yeroo gammachuu. Asumatti gaddi tokko sharaa akkanaa dukkaana dhaabee ilillii xarabeeza irra ilillii kaayee hulaa dura ilillii godhee aruuzni ililililili jaa aruuzni as keessaa duba sharuma kana fakkaatu metera dhibba shan hoggaa kana bira dabarte sharaa dhaabbatu kan namni keessaa bahu agarta namirraa du'e duuba si galaam

Guyyaa tokko ni kofalta, guyyaa tokko ni gaddita, guyyaa tokko ni gammadda. Ammoo namni Muslimaa haala lama qabaa beeki. Haala lamaan jiru kana bifa lamaan dabarsa. Lachuu ibaadaadha du. Yoo balloon isa mudatte Rabbii isaa galatoonfatee shukrii godha kheyrii tayaaf duuba. Duraanuu kheyrumaa mi? Kheyrii tayaa duuba. Yoo wanni isa mudate sun rakkoo taate ni obsa, ni sabbara. Rabbi isarratti hisaabbata, kheyrii taati duuba. Haala gaddaa obsaan dabarsan. Haala bal'oo gammachuu gammachuun dabarsan, shukriin dabarsan. Ibaadaa maqaansii takka shukrii jedhaniin takka hoo sabrii jedhaniini duuba.